Ie, croeso i sioe Sir Benfro. Angharad Edwards o Faenclochog dw i, a dwi'n edrych mlaen i ddangos i chi rai o'r pethau sy'n gwneud hon yn sioe mor arbennig. Dros y blynyddoedd, mae yna deuluoedd di-ri wedi cystadlu yma, ac un teulu sy'n dathlu carreg filltir go arbennig leni yw'r bridwyr henffordd adnabyddus o Aberdaugleddau, George, Ionwy a Non Thorne. Gwed tamed wrthai am hanes y fuches gyda chi Lenny. Wel, dechreuodd y fuches dan nhad-cu fi, um, a wedyn pryd gwerthodd e lan wedyn, dechreuodd dad, brynodd e un fuwch nôl o'r dispersal sale a dechrau her dinan. Um, a erbyn heddi, dwi wedi dechrau hefyd, so yn 2003 dechreuais i. Chi'n dathlu carreg filltir arbennig Lenny, ydych chi? Odyn, 70 mlynedd Lenny, uh, so ni still ati, mae'r da hen ffordd nhw still ma, Um, a dwi'n meddwl bod nhw'n bryd, maen nhw'n ma nhw dod yn mwy poblogaeth bob blwyddyn. Faint sydd gyda chi ma yn y sioe heddi? Wel, mae 8 o'n i lenni a 3 llo hefyd. Um, dyma sioe lleol ni, yn ni'n trial cyfnogi e bob blwyddyn. Dyma le ni'n gweld cwsmeriaid, um, eich cwrdd lan a pob un. Yym felly mae'n bwysig i ni i ddod a a dangos beth sda ni.
Wel Ionwy, mae'r sioe sydd Benfro wedi cyrraedd. Wedi dod, wedi dod. Gwedwch wrthau, ers faint i chi wedi bod gyda... Wel, er i fi briodi George, deg mlynedd ar ugen. Ie, oh. yeah, hyd yn hyn. A wedyn mae non wedyn yn dilyn chi, sut, sut chi'n teimlo am sy'n na? O,
mae non eitha dwl am y byd sioe. O, mae'n beth da, wrth gwrs. Mae'n neis i weld non gymaint o ddiddordeb. A chi gyd yn gweithio fel un tîm? Mae rhaid, mae rhaid gweithio fel tîm, achos mae non yn gweithio amser llawn hefyd, felly ni sy'n gytre bob dydd, ond mae non hi sy'n rhoi'r penni, y cosmetics ar y diwedd. Pwy yw'r bos?
Non. Roedd y teulu yn cystadlu mewn sawl dosbarth. Ac roedd y safon yn uchel. Wel, Jon Wynon a'r ddwy cwîn fan hyn. Sut mae wedi mynd? Fi'n gweld y rhubanau yma fan hyn. Arbennig o dda.
Ni wedi cael diwrnod grêt. Di ennill am beth i ddosbarth, grŵp o dri a'r par. Ie. Yeah, so yeah. mae'n edrych yn dda. Ti'n digon o ddathlu yno wedyn? Wel, dim gormod, yw e. A beth yw'r rhoi mas da chi fan hyn da? Pwy yw'r rhain? So mam a merch yw'r rhain, yeah. cwîn. uh, a dyma babi cynta Queen. O, oh, maen nhw wedi gwneud yn dda.
Odyn, odyn, eithon nhw i Royal Welsh lenni, a nillon nhw dosbarth nhw fyna, so maen nhw'n cael outing arall lenni. Wel, llongyfarchiadau mowr i chi ar ddwrnod llwyddiannus, mlaen i'r 70 mlynedd nesaf.
Ie, yeah. dyn ni am awr. O, oh, fy hwyl i chi.
Yn ogystal â'r holl anifeiliaid sy'n y sioe, Mae yna ddigon o amrywiaeth i blesio'r teulu cyfan. ddigon o ddewis. O'r cig i'r danteithion melys, mae yna rhywbeth a ddant pawb.
cael eu cymysgu gyda ffrwythau a cyfres o gawsiau gafr efo pedwar e, las, mel, breiddiol, garlleg a cranbri. O le mae'r cwmni'n dod? E, da ni'n gweithioli yn Llanelwy yn Gogledd Cymru a dyma'r jamiau'n cael eu creu ar y seit yn, just ar y ffordd yn Rhythyn. A dyn, da ni wedi trefnu lawr yma i jyst i'r sioe yn Sir Benfro. Mae'n... Chi wedi bod yn sioe Sir Benfro o blaen, ni? Na, dyma tro cyntaf.
Da ni'n trod lawr lawr i wahanol sioeau flwyddyn yma i gael gwsgaru'r enw a tro cael yr enw allan i'r Gymru i gyd, lle jyst gadw yn y gogledd, lle.
Wel, Emily a Beth o ffarm Cwcw Mill o yn Hwlffordd. Mae ma sioe yma yn sioe ar stepen y drws. Sut mae'n mynd? Ie, yeah, really good diolch. Ni'n cael really good day. Ni'n siarad lot yn anffodus.

whisky, mae'r llall wedyn yn white rum. Dwi wedi bod wneud yr un mwyaf ar un whisky nawr as 17 years. O, dych chi? Odw.
Tiw, chi'n gamster, de? So, wel, rhoi y bant, o'n i fel yn regio. Ie. Yeah. A nawr wedi dechrau gwneud busnes. Fi'n gobeithio'n siw dda.
Hey, bos. Mae sioe Sir Benfro yn un go arbennig. Ac er fod problemau'n wynebu'r diwydiant,